Miohla nih sibum a ṭha man ei ah a ti. Ruat cio uh! Ruat cio uh! Miphun le ram ca hin rianṭuanti hi miphun ah ramca nih nih a herh tuk ti hi CNA CNF nih cun kan kalpimi kha ṭhattelei ah miohla nih an kan bawmh thluahmah cu. An kan bawmh le atu hi an tlaih thluahmah ko hna lai. A zeihmanh a ruat ti lo. An tlaih thluahmah hna lai. Mi Aung Hlaing nih an tlaih tik tu hna ah au len lai ci. Miphun caah na siarem lo zongah na tuan lo si kho men. Na huam lo zongah na ṭuan lo si kho men. Nai tel lo zong si kho men. Nihin ah Pathian hi an kan dirpinak cu a lang thluahmah. Na huam lo huam lo ah nai tel zong tel zongah na, na fale na sian zong sian lo zongah mi Aung Hlaing nih atu hi takhan thil a rak tuah tikah hin atu hi an ra thluahmah mino hna hi. Hi ka siang in zong kan kai tar hna lai. Kum hlei thum kum leili si zawk kan ca kan chim ko hna la. Ama si i an tlaih cangmi hna kha cu zeidah tuah lai nan thei maw? Mah mino tete kha training a pek lai, sepia a pek lai, si a chunh lai, a hrut lai, an kan kahter lai. Mah le mah. Ralhrang hna hmaiah khan an sonter lai. Chin makha ai timhmi si cang. Amah i nepiro le amah i tainkipi miokipi a himnak te lawng hi a tuak cang. Cacun Chin miphun hna hihi vun norh ṭhan ka duh ngai. Miphun le ram ca nihin ni ah ṭuan caan a si ti kha kan au lengmangmi kha ni ni ah na fanu na fapa na sian lo zong si kho ano tuk na ti zong si kho cu si le a duh ko nain na thah duh lo zong si ko cu si lo ah amah nih a ṭih ruang zong si kho amah nih a ngah rih lo ruangah a si ko na fanu na fapa nih khan sanain nihin ni ah CNA nih kan i tlai bak hna lo hi CDF pawl nih kan i tlai bak hna lo hi kha bantuk ai phe suaimi kan ti lai maw a caan phun tling ruangah ai tel kho lomi kan ti lai maw mi aung hlaing nih atu hi tlaih thluahmah i a tlaih thluahmah cang. Khakha zeidah nai thim lai? Zeidah nai thim lai? Nu le pa na si zong ah fale ruan mino hna nan si ah a zei khe dah nai thim lai? I ngai chih te hlah. A dik mi to lai kan tuah i a dik mi dothlannak kan tuah i a dik mi kan kalpi caah Pathian kan lei ah a tang i ni ni a chin le khawngsi zong kan dih i ni ni a chin le cozah zong kan dih i ni ni a sian le conference kum li voikhat kan tuahmi zong kan dih i ni ni a sian ep nih ai timmi pengkip tlangkip Mino u ṭawr hna hi mino mifim mithiam hna hi CNF whole committee ah kan tina tikah an i tel ti i ni nih a CNA kan ti le an ra thluahmah i ni nih a meithal ti le a tlung thluahmah ko hi maka cungah cun U le nau, nu le pa, a zohtu vialte mino hna, zei lam na dai thim lai? Maca cu ni nia va rong i kan au cuama mi meithal cawknak kha atu an ra thoma mi hi meithal lawng kan herh ko caah hi ka cungah hin minung pakhat nih thong hnih thong hnih na chan chungah thong hnih ka pek ve ti hmenh ram hi cu aw

cawk thluahmah khawh si cang i cacun nihin ni ah kan ral hi nan hmu kho hna i khuapi tete ah an um hna miu chung lawng hi na miu ting teih tuai lawng um cang cacun sian lo an um hlah zei kan tingah sian lo an um hlah hi thong ni manu le minung pakhat cu khamin i pe to lo thong ni ni minung zani zathum nan sia cun chik te kan chok ko lai chit te kan dam cang ko lai tuate ralte hi kan duh ko nu le pa u le nau hna tuate ral hi dih seh ti kan duh ko dih seh ti kan nun patung thla nan cam bantuk kha thawh ve tuam hen Thla kan i campiak peng ko hna ti cu ngakchia zong nih an thiam i, nu zong nih an thiam i, pa zong nih an thiam i, pastor zong nih thiam le Khrihfa upa zong nih thiam. Kan i lawm thla na cam caah. Na cam vek ve ahcun rawl ul in cam. Na cam bantuk khin chuah ve. Tuah tein tei ti cu nan duh dih cio lai ti hi kan ruah ko. Hi ral tuk hi a har bak. An kan sian i a ṭhawn lo ah kan ram thil len pi hi a ven khawh dih lo. Kan cozah a ṭhawn lawngah Chinlenpi a ven khawh dih lai. Chinland Council hi zapi nih kan zuarhnawh i cozah zong kan zuarhnawh i CNA zong kan zuarhnawh i hi ti kan kalpi lawngah hi kan pei lai. Atu tei thluahmah a si. Tlawmte lawngtang nan hmu ko na hi Chian lei rak ṭhuat thluahmah cang atu Yakhai AA nih ṭhuat thluahmah ve cang. Ca cu nihni ah hi na phaisa hi na phaisa hi hi vialte a ra thluahmah mi mino caah hriamnam tek ve ti kha tu le nau ram liang nih Phaisa lei hna nan tam ko. Nan tam ko. Na phaisa kha nihin ni a ral tuk lio kan mit hriamnam si. Kami daw an ra thuam. Training pakhat nu pakhat adi hriamnam pak lai ahcun aufa ni an kan tei lai. An kan tei lai lo. Ca cu atu hi au choma mi wa rong ni khi nan thiam bak si. Hi project te nan tuahmi nan thiam bak. Ba kan Pathian nih an chimhmi hna si. Kan miphun ca nan ruahmi si. Kan CNA ca nan ruahmi si. Hi vialte meithal tlaih ahcun a tu hmanh khi khi a ther le nan ther. EE zong ther ko cu. Nizan tini na kahmi kha nan rak theih lai. an tlik ṭhat ding le atu kha paria hrawng thi cu mu kan ni cu kan kan naute pakhat thi ve kha nizan ti ni te kha paria thong ti hlei li ti ma hlei nga te mam pu chu ni ni pathian ni kan lei le atang kan ram si kan vlei si kan ram kan vlei kha Kha bantuk miphun dang va i sawm ruangmang mi a rami aho nan si zongah aho nan si zongah na phomh than lengmang ko na kan phomh than lengmang ko sum phomh in kan phomh lengmang ko lai hi kan phomh lengmang ko lai hakha ci caah zei kan ti hnga atu lio i meithal ca au mi tu hi Meithal ah ca a aumi hi a rannak in min i pe cio ko tuah ulaw, min i pe cio ko tuah ulaw. Mino hna an ra thlam ah, atu cu Kale Kabawn ah an thlam ah, atu hi zali zanga kan ra lai timi lawngte. Maka cungah cun atu lio te na neihchiahmi hi Pathian nih an hmanmi si. Atu lio te ram leng na um i, hawi lei te Pathian nih thlaw an chuahmi phaisa hi atu lio meithal cawng hna tiah vanglawng nih timhmi a kan pe ko hmanh na ngaichih lai lo. Na ngaichih lai lo. Cazuni ni ah hi kan miphun pi zalonnak zong hi khuate kim ahcun zalonnak kan hmu i zalonnak he kan thiam chin lamang. Zalonnak hi zalonnak hi kawhrawl cu a ṭam phu. Zalonnak a veipi hi a rak sang tuk ti hi an i fiang thluahmah. Zalonnak hi an thiam thluahmah tikah a zalonnak si tik atu a bupi rianṭuan hi kan thiam thluahmah a dongh ding cu. Cu le cu Anna sin i kan uk tikah a bupi rianṭuan khawh a si lo. Minung pakhat nih kal, um, tuah, ṭhu, Tuah hlah, aw ka kan thiam cu. Atu cu kan Chin miphun nih atu kum khat chung te khuate kip ah zalonnak an hmuh cang caah bupi te a zei paoh rian an ṭuan cang. Khuate lei zongah mu. Ocho e mu si zongah keimah no, keimah no ti um ti lo. Abu ten an ṭuan i kan khuate kip ah khi zoh khi an dawh taktak si.

Atu siscaw khuabawi tlangpi zong he an khua i mifim mi thiam le a herh cang timi mino zong kha an sawmnak he bupi in khua an tlangpi. Zalonnak sullam hi a zalonnak hi a tlangpui an theih thluahmah cang tikah hin kan miphun cungah hin a si. Ral tuk zong ah khuapi nih bawk si. Hakha si caah atulio te kan miphun si cu kai uar tuk hringhran. Atulio kan kal cuahmahmi ral kan teinak cung lawngah hin Chin ka si hi kai uar tuk. Ca mino hna le a kang khuazau mi hna, a nungmi Pathian kan sinah a ṭang ko. A nungmi Pathian i tlaih ko hna usih. Ni nih a ngol lo tein kan ral kan tu rih lai. Makai a herh thluahmahmi, a tanghra thluahmahmi, hora kami sinu mathamani awinti he alo thaman mino hna i meital tlaih dingah hi na ngaihchia te kha min i pe hram law Pathian nih an kan biapi ko thla fakpi kan cam lai rian tu kha a tak kan tuan hna lai miphun ca atu lio te nangmah an herh Ram ca atu vialte nangmah an herh. Hi a herhmi hi kan zapi te kan rian si. Kan zapi te nih nih ah Chinland khawng si ah siseh, Chinland cozah pi ah a kal timi kan si caah hi te hi vun i tel cio ve u law ti kha sawm le chim buin ka bia ka donghter. Ka pi kai